Yn y bennod hon o Sut i Ddarllen, dwi'n cael cyfle i drafod llyfrau a ffilmiau efo'r awdur a chyflwynydd Geraint Iwan. Croeso i Sut i Ddarllen, fy ngwestai arbennig, Geraint Iwan! Helo, ti'n iawn? Ydw, diolch, sut wyt ti? Dwi dda iawn, diolch yn fawr iawn.
Da iawn! Diolch am gadw dyma. O na, diolch am, diolch am ymuno â fi, dwi mor gyffroes i ddysgu am y llyfrau yn dy fywyd. Felly, beth am i ni gychwyn efo dy daith efo, efo llyfrau? Fysa, fysa ti'n teimlo bod ti wastad wedi bod yn, yn darllenwr? Na, dim o gwbl. Okay. Um, pa o'n i'n blentyn, blaw am llyfrau, dwi'n cofio, yn bersonol eistedd lawr efo llyfr, byth. Ah, okay. Ond yn blentyn, un o'r sgofion gorau fi, bob tro oedd, ista'n gwely mam yn darllen llyfr ne a dwi dal edif ysgol gynradd t'mo hoff ddarn fi o gofio nol o ysgol gynradd heb os odd ma' 'na stafall yn bob ysgol gynradd oedd cartra odda ni'n galw n'w dwi'm yn gwbo os di bob ysgol efo hynna o fatha stafell bach yn cefn lle o'ch chdi'n mynd yn p'nawn ac o' powb yn ista mewn cylch ag athrawes yn darllan stori i chdi, so. Mm. Hoff ddarn fi o'r diwrnod, so. Dwi'n obsessed efo hynna rioed, straeon a pobl yn deud stori, to dwi'n obsessed efo ffilmiau, falle fyd. Ah, okay. So, rhywun yn adrodd stori i chdi, dy hynny def, to. Ond o ran istal awr a darllen, fe drwy'n dweud bod fi wedi gwneud o gwbl, na mlent yn dod. Um, nes i drio meddwl pan nes di ofyn i fi lluniau. Pethau fel lluniau da, O'n i'n licio. Ia. Yym, o' 'na lyfr enw Congrinero, a dwi methu ffeindio copi ono fo nunlla ŵan, dwi 'di trio gwglo, ond ma' 'na lyfr Cymraeg enw Congrinero am fatha'r weasel bach 'ma o'dd yn neud ffrindia efo babi tŷ Llŷan o'dd 'di disgyn o goedan. A wedyn o'dd y fam tŷ Llŷan isio lladd y weasel a- yn amlwg ond o'ddan nw'n ffrindia. Ond o'dd y llunia' 'na anhygoel t'mo'? Ia. Y llyfr fatha yym ti 'di gweld y llyfr yym Y Ras Falŵn? fwya erioed. Na, dwi'm yn meddwl dwi wedi. Yn y cael, dwi'm yn cofio beth yw'r stori nhw hyd ond yna lot o e hot air balloons yeah. yn mynd ras rhwng y byd. A mae'r lluniau falle yna fo, mm. yn anfarwol, twa. Mm. A Beibl y Plant. Ia, yeah, ia.
Yeah. Mae'r illustrations yn mm -hmm. hwnna'n mhm. anhygoel, twa. Mm -hmm. So pethau fel as y llun, lluniau o'n i'n yeah. licio yn plentyn. Yeah, yeah. Ond cael rhywun ato stori yna, nes i'n darllen, y llyfrau cyntaf i fi ddarllen yn y mhlentyndod, ne, dim plentyndod, oedd yr ei, o'ch ti'n gorau ddarllen yn ysgol. Ie, yeah. sut so, fe oedd y mateb ti i'r um, llyfrau yna? Ond ti'n gwybod, dyna sy'n, mae'n rhyfedd bod fi'n wedi dechrau darllen yn gynt, really, chos um, tasa, dwi'n meddwl, yn ysgol, swn i'n blwyddyn naw, mm. nath ni'n neud um, i bleraeth ail y bora. Okay. Eifion Wyn, dwi'n meddwl, sgwennu hwnna. O'n i wrth fy modd efo fo. Wrth fy modd. O'n i rioed 'di darllen llyfr Cymraeg, nofel, t'mo', o'r blaen. O'n i wrth fy modd efo fo. Wedyn nathon ni yym Dan Gadan Goncrit pan o'n i'n tŷ Gau a o'n i'n me'wl bo' wnna'n ffantastig ma' fatha Pulp Fiction Cymraeg. O cŵl. O dwi'm 'di darllen hwnna. O mae o'n... O ma' wnna'n awgrymiad da! Yndi mae o yy ma'n ffantastig o awgrymiad. Ia neud o yn tŷ Gau. A be' o'dd yn dda o'dd dwi me'wl bo' nw 'di dewis hwnna achos bod 'na ladd yno fo, oedd 'na bobl rhyfedd, mm. oedd 'na... Fatha, o, am bod o fela, oedden nhw'n meddwl mwy, oedd teenagers yn licio fo, de. Yeah. A nath o weithio, todd pob yn dosbarth ni wedi bod o fo. Ond wedyn, nath o'n rili neu fi gario ymlaen wedyn, ti'n mm. Si ar llen un neu ddau o beth eraill, cos ti'n ni'n clywed am cysgod y cryman, mm -hmm. hwnna'n chwal fe pen, ydy. a nes i ddarllen um, Be' o'n i ddarllen? Yn y Gwaed, ond dwi me'wl drw ysgol nes i ddarllen hwnna 'fyd, a hmm. t'o' nes i'm rili licio fo. Tan ar y tan ar y comi ne' beth 'lla. Hmm. T'o' petha fela o gwmpas, odd o'n ddim i fi. Do' na'm byd yn un thing yn sefyll allan digon dwi'm yn me'wl. Hmm. So um, ia yeah, so mae'r darn o fi'n darllen yn ifanc ma' 'di cael ei gyfyngu rili i be oedd ysgol yn dweud ar rhaid i ni. Ie, yeah. a wedyn beth am ar ôl yr ysgol pan o'ch chdi'n, ti'n bod, yn cael dewis be bynnag oedd y ti isio? Ie, yeah, ti'n gwybod, dim byd o gwbl tan o'n i 30, na just cyn 30 oed. Mm. Um, a beth y gwyddoedd oedd, rili, really, nes i ddechrau sgwennu. Ah, oce. Okay. A o'n i wedi bod yn sgwennu, o'n i rioed eisiau sgwennu, to, meddwl am y ffilmiau yma eto, oedd gynnu fi rhyw syniad pan o'n i'n ysgol, swn i'n modd bod yr fath o script writer, a pan o'n i'n mynd i coleg, dyna ni fod i wneud um, ysgrifennu credigol. Uh, gysi, mae'n negesol, dwi'n meddwl, oedd Aberystwyth, oedd eisiau fethu pwyntiau fi. A nath Aberystwyth, o'n wedi gweld gwaith Gwenan wedi gwneud yn dweud, os ni wedi cytuno yn ysgrifennu credigol yn dail flwyddyn, da ni adach di mewn. Mm. Nes i anghofio seinio fyny hwnnw, oh, nes i rioed wneud o. Oh. Ond, um, ond drwy mywyd wedyn, o'n i'n uh, sgwennu a sgwennu mwy fy hun, mm. i oedd gynnu fi syniadau o be ni eisiau gwneud. Yym a nesh i ddechra mynd i weithio efo Bee Bee See a neud petha teledu a wedyn o' 'na lot o'n i'n gweld wedyn o f- sgrifennu creadigol yn do' mewn iddo fo. Hmm. So be' esh i rili o sgwennu lot o ddarna a petha o'n i'n isio neud a hmm. rhannu nhw allan yym a rhoi nhw i mam a mam teulu mam a brawd mam yn awdur so ma' gen i hanes yn y teulu. A mam yn darllen nhw o' 'na cwpwl o bobl o'n i'n nabod oedd yn awduron 'di darllen nhw. Ac yr un feedback o'n i'n ga'l yn amal hmm. sef yym darllena mwy. achos yn amlwg oedd o'n oedd o'n deud pethau yy syniadau da yna ond oedd rhythm y sgwennu a doedd y ffordd o'n i'n sgwennu jyst ddim yn dod allan 'lly so... O ocê. ...'swn i'n deud bod fi tua 27, 28 o'n i eisiau feddwl reit 'na i drio troi at lyfrau a dechrau darllen a so fel 'na wnaeth o gychwyn. O mae hwnna'n hyfryd o stori i feddwl mae'r sgwennu sydd wedi dod yn gyntaf mewn ffordd... Ia ia. ...a wedyn i i droi at achos... Ia. ...ma' 'na dwi'n siŵr bod 'na dywediad rhywbeth fel ie, os ti eisiau sgwennu, mae angen darllen, mae yna rhyw ddiw, ie, ddiwediad da am, am, amdano fo. Ond mae'n neud synnwyr, yn dydi? Ie. Wyt ti wedi gweld gwahaniaeth felly yn Do, dy sgwennu di bendant. ers dechrau darllen mwy felly? Bendant, achos ond be' oedd yn ddiddorol gweld o i fi wedyn dwi'n meddwl, pan nes i gychwyn darllen wedyn, oedd o'n i'n canolbwyntio ar ddwy elfen yn y rili, cael tyma'r stori a'r plot a beth sydd fod i atynu chdi. Mm. Ond yn amlwg o dechrau ni'n chwilio am steil hefyd lly, um, y ffyrdd gwahanol o sgwennu. So, pan o'n i'n dewis llyfrau, o'n i'n just yn trio chwilio am stories neu pwnc penodol, o'n i'n trio gwglo a wneud ymchwil ar math o steils ac awduron oedd efo mm. steiliau gwahanol sgwennu hefyd. Um, nath o'i ddechrau, dwi'n meddwl, nath o chwalu fi fyny dim bach, os ti ddim wedi darllen am 27 mlynedd, a wedyn ti'n trio darllen lot o steiliau gwahanol yr un pryd. A dwi'n lle ti'n dechrau, felly? Wel, ti'n gwybod, dyna'r thing.
Um, nes i wneud hynna, nes i gael lot o glasuron, a nes i gael mm. lot o bethau, nes i googlo bethau fydda. A ti'n gwybod, fe fysau 2012-2013, fydda, um, 10 best books o 2013, mm. a dim prynu lot ar nhw, ti'n Ond, o'n i... Oedd y steilion iawn, ond oedd y pwnciau jyst ddim yn hitio fi, rili, oedd nhw bethau yna lot o period dramas a falle ffydda dwi jyst ddim yn licio. Yeah. So be nes i'n diwedd oedd y tacteg oedd fi'n mynd yn ôl i ffilmiau. Mm. So nes i brynu deg nofel dwi'n meddwl yn based ar ffilmiau dwi'n licio. O, oh, dwi'n caru y syniad um, yna. A dyn oedd, oedd Jaws, oedd gen ti um, Jurassic Park. O, oh, ti wedi darllen y llyfr yna felly? Do. Be ti'n meddwl o'r llyfr? Mae'n ffyrnol.
Ti'n meddwl?
Dwi'n meddwl. Ond mae'r ffilm yn... Dyna beth sy'n rili ddiddorol ydy. Pan dwi'n dweud pobl bod fi'n neud hyn, mae ma lot o ddeud, o, di'r dyn nhw well, di'r lly- llyfrau well mm, yndi. Mm. A swn i'n deud e, bod hynna'n wir, am bron iawn bob llyfr, yeah. heb law am y tri gyntaf nes i ddarllen. Wir! mae so Jaws, Jaws... Mae llyfr Jaws yn ofnadwy. Mae o'n fatha love triangle, dio, a digwydd bod mae'n siarc yn gefn. O, be, go iawn? Mae'r ffilm yn o'r ffilms gorau rioed. Yn y marn i, to. O, dwi'n ofyn sti, dwi, o, oh, gyda'i ffobia bach o. Dwi'n ei fod yn syni o watcha, da, eto, dwi'n flaen. O, ti'n ddewr, na. A ddim 50 mlynedd ys y ffilm sydd. A dio, o, maw. Waw, ond Jurassic Park ddo, dwi'n cofio darllen yr llyfr yna, achos dwi gytuno efo chdi, o'n i wastad fel, na, mae'r mae llyfr fel arfer, mae well gen i'r llyfr yeah. dros yr ffilm fel arfer, ond efo Jurassic Park dwi'n cofio meddwl, yeah. na, well gen i'r ffilm yn yr achos yma. Mae'r cymeriadau'n wan iawn yn efo, a maen nhw'n annoying iawn yn efo. A'r concept yn briliant, yeah. Critchgan sy'n sgwennu fo. Mae yna lot o sgw- lyfrau fo fel la. Ie, mae gennym fo lot o lyfrau yn Mae does. o'n chwalu nhw Ie, allan yn ymwneud. ie. Mae'r concepts nhw'n ffantastig. gyda fo. Ie. Ond, y cymeriadau rili gwael a doeddech chdi'n annoying. a- A ti di gweld y ffilm a ti'n disgwyl gweld mwy, Ie, ti eisiau dysgu ie, mwy rhywsut. ie. Ond oedd o jyst ddim yn dod allan, rili. Ond fatha, so nes i fflio... A fyd, digwydd po wedyn nes i ddarllen syth ar ôl nhw, Um, Do Android Dream of Electric Sheep, nath oh, train Blade yeah, Runner wedyn. Yeah. Dwi'n meddwl fan masif o Blade Runner, ond oedd o'n i jyst methu dioddau'r llyfr. Oh, methu yeah. dioddau fo. Diddorol. So ni'n dechrau meddwl pryd, achos mae o fyd, mae Philip K. Dick yn, mm. to mae'n un o'r, dwi'n obsessed efo sci-fi, mm. mae Philip K. Dick yn cael ei enwi mm. fatha un o'r gorau roed. Ond i fi, Rwy'n fi'n cael go ar Philip K. Dick. Ond mae o un o'r pethau critio yn y ffordd. Mae o'n anhygoel yn dyfynu efo concepts mm. a disgrifio nhw. Ond dyna ydi o, really, i fi. Mm. Mae fatha... Dyna lle mae'n stopio math o beth. Anhygoel o ddisgrifiadau yeah.
adeiladu'r byd yma. A dwi'n mm. bach fatha, come on, man. Cyrwch ar ôl rhywun, to, neu newch rhywbeth, neu fatha, dwi eisiau plot, dwi eisiau rhywbeth ddigwydd, to. Dwi'n licio hyn am, dwi'n lot well gyn i plot 'de. Ia. A o'n i'n darllen llyfr yn bach yn ôl um, The Gone World mm. ac oedd hwnna oedd o'n um, mae'n llyfr bach da. Um, ond yn hwnnw oedd fatha detectives yn gallu mynd i uh, um, the realms gwahanol. Mm. Ac oedd nhw'n mynd mewn i'r tŷ yma, oedd nhw'n meddwl bod nhw'n rwyli yn yr atig, oedd nhw'n mynd i trio chwilio amdano fo. A nath o gymryd ta deg tudalen yn disgrifio ystafellad iddyn nhw. A i dda, dos i'r atig, to. Fana, iawn, mae'n ma, ma fudur yma, mae'r lle'n drewi o pus. Da ni'n dal, cerwch i'r atig, to, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Ia. So, fe, mae'n Philip K. Dick fel yna. Wedyn, ges i lot o hynna, ond wedyn, munud nes i ddechrau dod i rhywbeth ar yr iddyn, nes i ffeindio yn y ddau lyfrau, mm. nath just absolute hitio spot, really. Oh, okay. Llyfrau, un gath i enwi i fi, um, o'n i rhannu desg efo Dylan May trwy'n BBC, mm -hmm. ac o'n i'n dweud o'n dweud am y llyfrau mae gyd a'r ffilms o'n i allan. A nath o ddeud, darllen na Ready Play One. Oh, okay, Neu di, fyddi di wrth dy fodd Ready Play One. Ac oedd hwnnw, a digwydd bod o'n i newid brynu I Am Legend hefyd. Oh, okay. um, sef wedi cael ei trefnu i ffilm, wrth gwrs. Mm. A nes i mm. ddarllen y ddwy, y ddau lyfr yna o fewn dau fus i gilydd, a game changers llwyr. O, wir?
Absolutely. Dwi heb stopio ers hynny, dwi wedi bod yn obsessed efo llyfrau wedyn. Mae'n swnio i fi, mae, mae dy gariad di at at ffilmiau yn amlwg, achos mae'n swnio fel ti'n darllenydd, fel ti'n gwylio ffilmiau math o beth, fel ti'n gwybod yr... Achos mae pobl yn deud fel, o, dwi'n gwybod hoff ffilm fi ydy ffilm yma lle mae hyn yn digwydd neu hyn yn digwydd. Ond ti'n sôn am llyfrau yn yr un ffordd na ffilmiau, dwi'n caru hwnna. Dwi'n gweld, ti'n gweld, achos a fyd, dwi dwi'n cael efo disgrifiadau, achos fel dwi'n dweud, gwaith sgwennu fi wan, un negatif, dwi'n meddwl, dim negatif, ond feedback dwi'n cael yn aml ydy, dwi'n mynd reid lot o disgrifiadau penodol yma lle mae rhai pobl eisiau fo, efo, enwedig fo cymeriadau, ti'n fo? Ah, okay. Ac efo i gydrychiad nhw, diolch yn bwysig i fi, chos fel arfer yn llyfr, os dwi'n clywed bod yna rhywun yn anhygol o gyhyrog a gwell blond gyda fo, dwi fatha James Bond, diolch de. So yn ymhen wedyn, Daniel Craig, diolch. Yeah. A that's it. Ti'n fawr, be maen nhw ddeud am beth yeah. maen nhw'n ddeud. Ella bod nhw beth, ella bod nhw'n stas dwi'n na, sgan fo ddim. yn ymhen i, Daniel Craig. Mae bob dim yn gweithio fath o ffilm yn ymhen. Yeah. Dwi'n llenwi'r cymeriadau factorion, Ac o fanna dwi'n mynd wedyn, ti'n yeah. Ti'n bod, uh, sôn am fel ymateb yn gri i, i llyfr neu ffilm, wyt ti'n un sydd yn crio neu yn chwerthin yn uchel pan ti'n darllen? Um, chwerthin yn uchel, ynddo. Dwi'n mynd mm. dwi'n grio neu grio mewn ffilms, dan. Ah, Dwi'n okay. llyfr di neu fi grio, really. Ah, dim eto, dim eto. Na, dim eto.
Ond mae ma audiobook yn gwneud gwahaniaeth mawr, dwi'n meddwl, cos mm. dwi'n mynd mlaen fel dwi'n mynd, ond gen i ddau lyfr ar y gob, tro. A un dwi ddarllen a un ar audiobook. O ok. Yym so un i ddarllen yn tŷ ne' os dwi ar trên ne' wbath, llall yn car ne' os dwi'n cerddad. A wedyn ma' audiobooks y ffordd achos os ti'n ca'l rywun da'n darllen... Hmm. ...a fel ti ddeu ma' hyn yn mynd yn ôl i yym be' o'n i'n garu pan o'n i'n blentyn 'de rywun yn darllen stori i fi t'o' ma'n gallu... Ia. ...neud y gwahaniath 'na 'de. A ma' 'na rei llyfrau sy'n cael eu darllenwr iawn. Yeah. Eto, um, cyfres arall sgynny fi ar audiobook, dwi bod trwy'n benol fy nhw, mae'n un nhw, um, Extracted. Okay. Dyn nhw'r cyntaf Extracted, uh, Execution, Extinct, dyn nhw'r okay. trilogy. A mae hwnnw am rhywun di fynd y time machine a maen nhw wedi mynd yn ôl mewn amser i bigo tri soldiwr os lici di, mm. drwy hanes sydd wedi marw a dwyn nhw cyn iddyn nhw farw, i greu tîm i drio stopio time travellers eraill. O, diddorol, waw! Mae'n briliant, ond mae o'n comedi 'fyd, ti'n gwbod? Ia. A mae'r mae'r darllenwr yn hwnnw de, mae'n wneud lleisiau, mae'n anhygoel. Ia. So pan mae'r jôcs yn cael eu deud yn dda, mae 'di cael ei sgwennu'n dda, mae'r actor ddeud, so ti'n ffeindio dy hun yn chwerthin lot wrth Ia. ddarllen heini, ti'n gwbod? Ia. Eto mae hwnnw'n un hawdd iawn yn dynol yn aml iawn ar drip car neu beth. Yym, a 'fyd,

mae o wirionedd, mae o just yn joc ar ôl joc ar ôl joc ar ôl joc. Os ti'n cerdded o Morrison's Gynarfon efo hwnna ymlaen, mae just yn amhosi peidio chwerthin. Os ti'n fan, mae o'n absolutely yeah. anhygoel. Wedyn mae bethau fel ia, so mae'n eith hynna neu fi chwerthin. Ia. Yeah. Ond ti'n fy modd efo beth ydys ti am yr syniad o grando ar lyfr rwan fel oedolyn. 'di o ddim yn annhebyg, fel ti'n deud, efo yr uh, llyfrau sain ma, 'di o ddim yn annhebyg o gwbl o be mae lot o blant yn neud, yeah, sef yeah. gael rhywun yn, yn adrodd stori. Felly, dwi erioed i meddwl amdano fo fel na, ond union hynna mae o, ti'n hollol iawn. A nes i weld o bach, eto, do'n i'n meddwl amdano, ni'n sylwi bod fi'n enjoy o fa, achos bod yna rhywun yn adrodd yeah, stori fi. Yeah. Ond hefyd, mae'n lot o feddwl, mae'n rhaid i chdi does o ti'n actor i ddarllen dy mm. lyfr allan, a maen nhw'n trio, um, mae'n un cyfres o lyfrau, um, The Rivers of London. Mm. Yn bach yn fantasy, um, fel arfer yn bach yn gam uwch i fi rwsyd lle. Ond mi fydda i'n stopio gwrando yn dwi wedi gwrando ar ta chwech yn yr er bod yno ddim yn genre os o'n i'n gwrando ar fel arfer. Diddorol. Os mae gyda fo ffordd ffordd mor llyfn a mor neis o siarad. Mm. Mae o'n neud i'r byd fantasy deimlo neisiach mm. a dio ddim hmm. mor diom yn ormod i chdi rywsut, t'mo'? Ia. Ond oeddan nhw, dwi'n darllen am hynna, t'mo' yr amser ma' nhw 'di gymryd i ffeindio'r darllenwr iawn i'r stori 'lly. Ia. So ia mae o'n ddiddorol wedyn ti'n gallu deud o dechrau bron iawn pa fath o fel ti'n clywed y llais ti fatha ocê hmm. iawn dwi'n gwybod sut fath o lyfr fydd hwn 'lly t'mo'? Ia. Ond mae o'n cael yr ochr arall wedyn anffodus dwi'n caru'r llyfrau yym uh, Jason Bourne, de. Bourne oh, yeah, yeah, yeah. Identity a hynna. Fydra am dioddar darllenwr sy'n neud yr audio fo. Fydra dioddar fo. Mae yna rhywbeth pompus iawn am i lais o. Oh, na! A fatha, chos dwi wedi darllen nhw i gyd lot o weithiau eto, mm. genre ffilm a felly. Yeah, yeah. Ond dwi wedi trio ar audio fo, gan bod fi licio nhw gymaint, a fedra i jyst ddim wneud o. Oh, na. Na'n ffodus iawn. Ie, mae hynna'n yn anffodus.
Mae'n cael drosto fo, so. Mae'n ma negativity iddo fe. Oes, oes, ti'n iawn, mae'r llais angen bod yn iawn. Mae'n gorau bod yn iawn i'r stori. Dwi'n cytuno.
Felly, sut wyt ti'n dewis rhywbeth i ddallen neu i wrando arno fo? Um, erbyn hyn, mae gynno fi, mae yna grŵp o'na ni sy'n licio rhywun math o beth. Erbyn hyn, uh, dwi wedi mynd, yn boring mae i fi, mae'n record ddiddorol, ond sci-fi dwi ddarllen rwan. Yeah, yeah. Dwi'n obsessed efo sci-fi. Um, a dwi'n chwilio rili really am, dwi'n chwilio am yr hit na ges i, fy Ready Play One, wedyn dwi wedi cael lot o weithio wedyn, um, efo amball i lyfr lle ti ar ôl ddarllen o, methu coelio beth sy'n newydd allan, a ti jyst ar high am chydig o ddyddiau, mm, ti'n Ia, ia. A mae e fatha, ond mae gen i grŵp o ffrindiau wan, da ni, dyn nhw dau neu drin, a ni yn darllen yn aml, ond licio'r un math o bethau. Ah, okay. So dwi yn gwybod, os un nhw yn reid cyngor, dwi'n gwybod, cos mae gynnu ni wan, gynnu ni rhyw grŵp o lyfrau, da ni wedi ddarllen a da ni gyd yn garu. So os di un nhw'n deud rhywbeth wirioneddol, dwi'n gwybod na i enjoy efo. Mm. So mae'n un ffordd dda. Mae Goodreads yn briliant, dwi'n mm, meddwl. Mm. Achos um, Dim jyst bod o'n roid llyfrau eraill gan yr un awdur, sydd ddim bob tro yn neitio, achos tibod, 'di bob llyfr gan bob awdur ddim yr un peth wrth gwrs, ond hefyd mae'n roid lot o llyfrau da ni'n meddwl sa chdi'n licio a llyfrau mae pobl eraill 'di licio. Mm. Tibod, mae, hyn, mae hwnna'n ffordd ffantastig. De. Fel a nes i gychwyn, dwi'n meddwl, hwn oedd y ffordd o'n i'n ffeindio mwy a mwy o beth o'n i wirioneddol licio. Yeah. A wedyn, Ie, mae jyst yn ffordd wedyn, gyn ti fwy o syniad wedyn o, ti'n gallu darllen blurb, dweud, ac o fewn, yeah. weithio jyst mynd, ia, na, dwi wedi darllen o fod debyg i hwnna blaen, nath o'n gweithio i fi. Mm. So mae o, ie, dwi'n meddwl eto dweud, darllen a darllen a darllen eto dweud. Dwi'n neud, dwi'n deg mlynedd neu deuddeg mlynedd es fi ddechrau, beth sy'n wedi troi'n eitha obsesiwn i fi e-, erbyn hyn. Ond erbyn rwan, dwi'n cymryd, dwi'n gynnu syniad yn eitha syth. Mm. Um, a dwi'n meddwl fy nhw'n chweith, rei llyfr lawr, os dwi'n cyrraedd yeah. treian y ffordd drwad, neu ar audiobook def fatha just meddwl, ia, di hwn yn eithaf efo fi, ti'n Um, so well, bwysig, so well yeah. cyn i ffeindio wbeth neu roi goi wbeth arall. Na. Yeah. Sa'n cymryd anhygoel o twist i newid hwn. Ie, well, hyn ydy'r peth, mae'n gymaint o lyfrau does dim angen, os ti ddim yn gael yeah. y teimlad ar ôl ychydig, does dim byd yn bod efo dewis rhywbeth no. arall, dwi ddim yn meddwl, achos mae'n ma mae'n llyfr sydd yn dda i un person, ond ella ddim i chdi ar y munud yna. Ti'n gweld? Ella yeah. fydde di'n dychwelyd ato fo ar rhyw pwynt yn y dyfodol, ond mae'n mae iawn i, i, i cloi'r cloi y llyfr yeah. uh, ymlaen i'r nesaf. Ella dod yn ôl ato fo. Ia. Oedd e'n bach o wahanol efo ffilmiau, mm. mynd yn ôl i ffilmiau eto, ond fi wedi watcha dwy awr, de, dwy awr, de, dwy awr, de, yeah, watch. Yeah. Ond mae llyfr yn cymryd gymaint o damser, de. Mm -hmm. Mae'n ofal iawn. Ti'n sbio ar audio book, mae'n dweud amser, ti'n meddwl, lot o'n 16 awr, ti'n meddwl. Yeah. A ti'n gwybod, i fi, ti'n gallu mynd i chwech mewn awr mewn diwrnod i wrando, so mae'n cymryd, fydd yn cymryd pethefnos i fynd drwy ddo fo. So. Yeah. Ia, mae wedi cyrraedd y pwynt lle dwi'n ofn. Ie. Dweud, ia na, dwi dwi'n meddwl bod hwnna i fi. A mae'n am peth da.
Yndi, dwi'n dwi'n meddwl bod o, yndi. Oes unrhyw genres eraill ti'n ti gweld dy hun yn, yn mynd at weithiau, neu ydy o wastad yn yr, y, y sci-fi sydd yn... Ww, ti'n gwybod erbyn hyn, mi ydw i'n hollol, mond yn sci-fi. O, oce, diddorol.
Beth dwi'n, ni'n arfer, a ni'n licio, pethau cowbois pan o'n i fengach, y ffilms a ballu. So dwi wedi trio genres fela, dwi wedi trio to, dramau. Un peth dwi yn licio ar ar ddamwain nes i ddweud, o'n i'n gweithio uh, i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol mm. allan yn ganol nunllan pen llun. A yn adegau pan oedd hi stormydd, dyna am lot o bobl yn dod. O, e swnio fel dechrau rhyw ffilm neu rhywbeth ydy. Ac fel arfer ni'n mynd â llyfrau, gyda rhyw ddwrnod o'n i wedi anghofio, mynd y llyfr efo fi. A es i rownd y swyddfa, rownd un o'r tai yna, ac oedd yna um, lyfr o straeon byrion, Ruth Rendell Mysteries. O, oh, ie. Yeah. Mae nhw'n briliant. Mae nhw'n ffantastig. O'r un cyfan, eitha, oh, mae bach, pobl un sy'n stuck yn tu sy'n darllen fath yma, to. Ruth Rendell Mysteries, fe dra i ddim ar gyfell, fe ddigon. Mae gen i, a fyd wedyn, oedd na rywun ddweud, os ti'n licio Ruth Rendell, de, Agatha Christie. O, oh, na. A ni fatha, oh. pa'n apfa efo wirion. a wedyn nes i gael llyfr Ag Agatha Christie, um, gweld o mewn um, ar y siop yn Bangor, dwi'n meddwl oedd Ac fe, dwi'n rhaid god, fo. O, oh, fantastic. Ie, yeah, oh, cozy crime felly. Ie, yeah, oedd o'n galw yn da. Ie, yeah, oedden nhw'n ei dda, darllen mwy. Oedden, am bod fi'n deud hyn wrth bobl, mae yna ddau set o bobl nath rhywun golli taid A um, athyn nhw i tŷ a clirio'r tŷ allan, athyn nhw ffindio bocs o lyfrau Agatha Christie. Oh. A dweud, ti eisiau nhw? Nid o, ia. Ie, pam ddim? A dwi wedi cael bo y bocs, neu bag plastig i si, o lyfrau Ruth Rendell a Agatha Christie gan nain rhywun arall. Ie. Oh. Mae nhw'n gret. Ie. Ond o'n i'n disgwyl licio nhw, ond dwi wrth y modd. Beth yn nut, dwi'n Agatha Christie na sgwennu um, peth na dde, um, maen nhw wedi newid i enw fo and ydy, and then there were none. O, ie, ie. Ti wedi darllen hwnnw? Do, di wedi.
Wow.
Ond beth sy'n anhygoel amdano fo ydy, um, i bobl sy'n gwrando sydd ddim wedi gweld amdano fo ydy, hwnna oedd y cynta i fi ddall de, o The Who Done It, math o mm, beth. Mm, mm -hmm. So stori ydy, mae yna ddeg o bobl sydd ddim yn abod ei gilydd yn cael ei um, cael unfaint i ynys ma dydy. Yeah. A wedyn mae'n ar yr ynys, Yym ma' nw ma' nw'n meddwl ar y millionaires 'di dod â nhw yna. Dyn nhw slo bach ma' nhw i gyd yn dechra marw fesul un a sa neb yn gwbo pwydio. Wedyn yn y diwedd ti'n ca'l y pennod dwytha ydi'r reveal mowr o be' ddigwyddodd. A t'o' dy- dy- ddy- 'di o ddim y llyfr gora' who done it dwi rioed 'di ddarllan ond pan ti'n cadw mewn co na hwnna odd y cynta... Ie. ...o'i fath sa fo 'di chwalu dy ben di bysa? O bendant bendant. A mae o jyst ie'r concept yna eto'r y syniad ma' rywun 'di do' fyny a mynd dwi mynd i neud hyn rwan. Ia. Ma'n brilliant fel dwi ddeud a ti sbio ar y dyddia doth o allan t'mod odd o'n tri degad o de, nôl mor Ie, bell yn dwi'n ôl meddwl, hynny, ie, ie. ie. A fel ti'n dweud, pan ti'n so, yn gwybod hynna sy'n beth da, achos o'n i wedi darllen o, yy, read it cold lle, mae'n siŵr, swn i ddim wedi cael yr un effaith, ond am bod fi wedi penderfynu darllen amdano fo gynta, Ia. Ond dwi'n meddwl mae'n lot o hanes, achos oedd yr enw hiliol iawn iddo fo'n wreiddiol, mm, doedd. Mm. Dyna beth mae'n siŵr oedd di dal sylw fi'r stori dros hynny, lle. Oes lyfr fysa chdi wrth dy fodd yn darllen unwaith eto am y tro cynta? Ia, mae hwn yn fath o dweud, Ready Player One yn yr adeg, mm. nes ti'n eitio roedd yn ei ffen gyna, dwi'n meddwl, digwydd bod nath o gyrraedd y fi ar yr union amser mm. gorau i fi, ti'n bo. Um, Fytha dwi'n dweud, ia, high am legend, mae'r teimlo fel dwi'n dweud, mae ti'n cael lot o twist a lot o reveals mewn llyfrau. Hwna di'r gorau i fi yeah. weld yn personol i fi. Ond na'n deimlad lot o'n fo fyd, fatha. Mae o'n dim i fod yn uniongyrchol i fi, ond i bobl, dwi'n meddwl, fatha, mm. ti'n ffeindio dy hun mewn sefyllfa, weithiau dwi'n lle ti ar ben dy hun, a trio meddwl dy ffordd allan o sefyllfa. Ella na jyst fi, dwi'n gwybod, ond oedd hwnna hitio lot yn fanna i fi fyd. Mm. So, so mm. deimladau mwy personol. So, pan mm. ti'n chwilio am lyfrau, i fi, yr hau yna dwi'n chwilio amdano fo dal i fod. So, yeah, yeah. darllen llyfr yn neis, ond A mae'r darllen llyfr da, ti'n meddwl, o, hwnna'n gres, nes i rili really enjoyo hwnna wan. Ond beth isio ydy'r y rhai yna, dde. Yeah. Gran ffodus, ti'n dos o ddim canoedd a ganoedd lyfrau sy'n ei hynna i chdi, nag oes. Yeah. Ond beth, dyna di'r gêm dwi'n meddwl dwi'n chwarae, sef yeah. beth sy'n gallu chwalu mhen i. A sy'n mynd rhaid o fod yn rhywbeth mor complex o hynna o gwbl, ti'n meddwl. Mm. Um, ond, so, ond dwi'n amlwg yn licio beth o fel yna. Yeah. Ond ti'n chwilio am wbath sy'n mynd i fynd, oh my God. Ia. O'n i wedi sgwrdd â adfedda a mae wbeth sy'n sticio efo chdi de. Ia. Yr rhai o chwilio am hynna dwi'n meddwl. Ia. Ydy o fe fi fo darllen ar hyn o bryd. Dwi'n dall beth ti'n feddwl a fel ti'n deud dio ddim yn digwydd efo bob un llyfr ti'n darllen ond unwaith ti'n ffeindio un lle mae hynna'n digwydd ti byth yn anghofio Na. wedyn a hynna sy'n fraf. A best beth dwi'n licio amdano fe, maen nhw fel arfer ddim y llyfrau sydd ar yr top mm. 10 best, so. Mm -hmm, mm -hmm. Mae heini fel arfer, beth dwi'n sylwi fel lot o lyfrau fel ydy, Mae nhw'n apelio i bawb, dydy? Dyna yeah. pam maen nhw'n boblogaidd, de? Ie, yeah, wrth gwrs. Oedd Game of Thrones yn un amlwg iawn, tw'n eisiau chwalu drwy hynny. Just achos o'n i wedi laru pobl ar ei spoilers, fi, rili. Ar ei gwad, caru'r gyfres, tw'n eisiau fynd yeah. dwi jyst yn mynd allan y saith, sy'n amdanu nhw, so. Neu chwech, neu fe bynnag sy'n yna. Yeah. Um, ac oedd, ond oedd hwnnw yn bach fatha, do'dd o ddim yn chwalu 'm mhen i. O'dd y hmm. gyfres yn achos oddach chdi rhaid i gweld y byd tebyg ond efo llyfra, o'dd y llyfra ddim yn chwalu 'm mhen i achos oedd o'n amlwg pam bod o'n apelio i gymaint o bobl. Ie. Yeah. Do'dd o methu bod yn dwi'm yn gwybod, oedd o'n yn o mae o'n nish fyd ydi ond am bod lot o bobl yn licio fo, oedd o fwy brod. Dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, ie. Yeah. Pan ti'n yeah. ffeindio'r llyfr yna sy'n effeithio fi neu unigolyn mae mm. oherwydd ti di ffeindio fo hefyd ydy, fatha, mm. ti di bod yn chwilio, yeah. a chdi nath ffeindio fo, yeah. neb wedi deitha chdi weithio, dde. mae hynna'n really nice o deimlo. A mae'n teimlo fel mae'r llyfr yna i chdi. Ia, na chdi, ia, ia. Dyna dwi'n caru hefyd am, am hynna. Dwi eisiau gwybod, mae angen i fi gof, gofyn y cwestiwn yma. Ffilm neu llyfr? Os, ti, os ti ddim ond yn gallu gwylio ffilmiau am weddill dy oes, neu ddim ond allan llyfrau, be fysa ti'n dewis? Tibod be, mae'r ddeg mlynedd nesa wedi... Ia, ma' nw'n dwi dwi nes i ddim roid ateb pendant i chdi. Swn i'n deud tan pum mlynedd yn ôl 'sa ffilm fysa'r ateb pob tro. Ia? Dwi'n, ia. Dwi me'wl ma'r sgil o ddeud stori da drw anweledol fel 'a, drw ffilm, mae o'n anhygoel. Mm. 'C'os un thing dwi me'wl ti gallu... 'C'os fel dwi'n sgwennu hefyd 'c'os t'od dwi'n dwi 'di sgwennu pethau i teledu a dwi 'di... Ie. ...sgwennu a dwi'n sgwennu llyfrau 'wan, gobeithio'n dod allan mond dipyn. Yym. Be sgin ti'n extra mewn llyfr ydy ti'n gallu rhoi mwy o wybodaeth wyt. Ti'n gallu deud beth sy'n mynd mlaen yn meddwl rhywun, ti'n gallu creu, ti'n gallu esbonio pam bod yna wbeth yn digwydd yn y cefndir, esboniad iddo fo. So mae yna gymaint mwy, a dyna pam dwi'n meddwl mae llyfr yn well na ffilm. Mm. Yn diwedd, pam mae pob yn meddwl bod yr, mae'r experience yn well achos mae gen ti fwy o wybodaeth, oes? Mm. Ond dyna pam dwi'n meddwl bod ffilm mor sbesial ydy i wneud un da, i roid gymaint o wybodaeth drosodd, heb gael narrator drwy'r adeg yn deud bob dim wrtha chdi. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n sgil mor anhygoel, dwi'n meddwl, bod chdi jyst yn neud o fo, efo lwc de, neu efo jyst un symudiad neu be bynnag ydy o. Dwi'n meddwl bod, dyna pam dwi wedi bod yn obsessed efo ffilms erioed, dwi'n meddwl. Ond, Ar y llaw arall, mi wyt ti'n mwynhau llyfrau'n fwy oherwydd bod gen ti'r wybodaeth. Ie. Mae o'n golygu mwy, dydy, pan mae yna ddigwyddiad yn digwydd wedyn mewn llyfr. Ie. Ti wedi cael yr oriau ac oriau ac oriau o wybodaeth ma, maen nhw'r... a mae'r cymeriadau wedyn yn meddwl mwy i chdi, dydy. Mm. Dwi'n meddwl dyna di'r problem efo os ti'n gwtio pethau o'r ffilm. Os ti wedi darllen y llyfr gyntaf, 'di'r cymeriad sy ar y sgrin byth, byth, byth yn mynd i bod yn cael ei bortreadu fel ti'n obeithio mae'n mynd i raddu. Mm. Ti wedi disgyn mewn cariad efo'r cymeriad ma, a ti'n gwybod gymaint amdanyn nhw. Yeah. Dyn nhw no we, di actor. Mae'n ffaith o wybodaeth rhaid i actor. A mae'n addasiad yn dydio, ma, ma, mm. os mae ffilm yn cael ei creu, nid yeah. pwrpas y ffilm ydy adlywyrchu'r llyfr na, na, well, yn union. Na, na, wel, sa'ch ti'n methu wneud hynny, anyway, achos dyd o fan fydda, os ti a fi'n darllen llyfr, Ie. A be ti'n gael allan o'r llyfr yna, be dwi'n gael allan, a hollol wahanol dydy. Ie, so, ie. So, ni'n neud ffilm, ond os o'ch ti'n neud ffilm, os o'n hollol wahanol i gilydd, mwy na thebyg, bys atwa. Ie. A sa'ch ti'n licio fi, os o'n i'n probably yn licio chdi. O, na, na, dwi'n meddwl os o'n i'n licio ni'n chdi. Ond ti'n gwybod be, mae'n cwestiwn cas, a diwedd y dydd, i gofyn i chdi llyfrau neu ffilmiau, achos mi gei di y ddau. Yeah, ond, os ydych chi ar ynys neu rhywbeth a ti'n gallu dewis yr hot... Dwi'n gwybod gallu snicio plwg sy'n ei crwt yn ffils. Ie, na chdi, felly llyfrau di. Llyfrau fwy handi, da.
Ia, fe Ond fa, ond ti'n gwybod ond yn ôl un o'r cwestiynau cyntaf nes di ofyn, mm. rili, dwi'n meddwl, ni drafod yr er, ffilmiau uh, thing. Ia. Heb law am Jaws, Jurassic Park, a Duw dan droes drif am Electric Sheep. Mm. Dwi ddim wedi gweld fersiwn dwi'n meddwl lle mae ffilm yn well yn lle mae llyfr ah, bob tro yn well. De. Yeah. Mae The Martian yn cael 50-50. Mm. Mae'r llyfr yn anhygoel a mae'r ffilm yn ffantastig. Wel, dwi ddim ond wedi gweld y ffilm. Ond... O, oh, mae'r llyfr, mae'r llyfr yn... O, oh, mae mor ddoniol. Yeah. Iawn, mae'r hyfad. Cos gath nhw um, bach o peth na sbaid. Dwi'n meddwl, nath nhw reid y Martian am yr uh, Oscar am comedi. Oh, Ond os ti'n darllen y llyfr, comedi ydi o. Mae o'n hard sci-fi, dwi'n wrth modd fy hard sci-fi hefyd, mm. sef, um, eich di genre arall. Ond dwi'n yeah. sci-fi ydi o. Ond i rywun sydd ddim darllen, mae hard sci-fi ydi wbeth fath o The Martian, lle maen nhw'n mynd. Mae o'n science, pethau dydy, mm. fiction, ond lle maen nhw'n defnyddio gwyddoniaeth go iawn. So yeah. syniad efo Martian ydi, bob dim sy'n digwydd yn fanna, sa fo'n gallu digwydd, yeah. de. A

Wel, ti'n gwybod Swn i'n dadlau. Ti'n gwybod beth nes i o, de?
Dwi'n yn siŵr os nes i bethau. Ond do, a na do. Oedd gyn i nofel, nes i gychwyn ar syniad nofel. Oedd na wbeth rhyw syniad o'n i wedi feddwl yn ysgol, swn i'n licio wneud. A nes i rioed gael rownd i wneud o. A ni'n meddwl, os dwi'n wneud wneud ysgrifennu credigol yn coleg, wnaeth ei nadio ddo, wnaeth hynna rioed digwydd. A wedyn nes i gychwyn ar hwnnw eto, pam, darnau hwnnw o'n i wedi bod yn rannu pobl yn reiddiol. Mm. So, nes i ddechrau sgwennu fo, 13 mlynedd yn ôl mae'n siŵr, y darnau cyntaf, ti'n gwybod? Wedyn hwnnw oedd bobl yn ddeud, darllenau mwy, darllenau mwy, gwella'r dy steil. A wedyn mae hanner tri chwarter hwnnw dwi wedi sgwennu, a dyn nes i hitio, dim hitio wal, ond dwi'n bach o self-confidence thing oedd o'n meddwl, Os mae hwn, dwi'n syniad gyda fi ys gymaint o'n, a dwi'n mm. caru'r syniad a dwi'n mm. ffamodd o fo. Ond o'n i'n poeni bod gyda fi'n digon o, digon o brofiad sgwennu i reid mewn iddo fo. So be nes i, y hollol jump ship ar honna, dwi 'di gadl o ar yr ochor ar hyn o bryd, a penderfynu sgwennu llyfr o straeon byrion. A wedyn y syniad o'dd gin i o'dd, 'na i sgwennu bob un mewn rhyw fath o genre gwahanol. O, cŵl! Yy ma' 'na elfen sci-fi i lot ohonyn nw, ma' 'na rei ddim, a wedyn ma' 'na rei 'di ca'l eu sgwennu ar steilia llyfra dwi 'di ddarllan am yy MI5 a l- lol fela, ma' 'na rei 'di ca'l ar X-Files, ma' 'na rei'n based ar, t'o' mae o'n ma' nw'n dwi'n trio cael elfen gwahanol i bob un. Mae yna rei, fel ti'n dweud, yn sci-fi ag allan yna, yeah. so wahanol i bobl. Mae yna rei sydd ddim, mae yna rei'n grounded iawn. Wedyn mae yna rei'n monologues, mae yna rei'n ffrindiau'n siarad, mae yna rei efo grwpiau mm. bobl. So, y syniad oedd, efo sgwennu hyn, swn i'n cael lot o steil gwahanol, a swn i'n cael lot o practis ac ymarfer mm. mewn sgwennu. A dyna wedi'r gobaith, a mae allan mis chwefror yma i fod. A wedyn, y gobaith wwan ydy fydda fynd yn ôl at y llall wwan, mm. a defnyddio bod dim dwi 'di ddysgu gobeithio... Ia. ...i adio i hwnna. Cychwyn o dechra, mynd drwyddo fo eto a ychwanegu mwy o... Ia, ia. ...'chos ma' gen i fwy o brofiad sgwennu ŵan efo hwnnw. Ia, a weithia' ma' angen y yr y pellter 'na fel ti'n deud os ti 'di bod mor agos ato fo a mor hir... Ia, oedd. ...ella bod angen jyst chydig bach o... Dwi me'wl dwi me'wl bod o'n syniad da. Ia. Ia, achos ma' gen i syniada yn barod wrth neud y lleill o'n i'n meddwl oh, t'go' be' actually ma' be' dwi 'di neud yn fan 'na sa hwnna'n gweithio dda llall 'fyd t'mo'? Ia, gwych. So fatha fedra i fynd yn ôl at hwnnw gobeithio so Ond dwi'n di handio hwnnw mewn i nef eto. So, oh, well. Ond gobeithio na hwnna fydd y nesa. Ia. So gobeithio nid hwn ddim methu'n llwyr. Na, mi di siwr. A bod fi'n cael cyfle i gael yr ail allan. Dwi siwr bydd o'n hollol wych. Mae gen i lot, a dwi'n gobeithio wan, na gario ymlaen i fynd. Wan, mm. Dwi wedi bod yn meddwl am wneud o, a isio wneud o ers dros 20 mlynedd. Oh. Hen bryd i fi actually yeah. wneud o a gael nhw allan. So. Ia, yeah. mae'n mor ysbrydoledig a dwi'n caru'r ffaith bod llyfrau wedi chwarae ran yn y siwrne na, yy, Wel, fel chdi, i gwbod, llyfrau i chdi fel bendant, ti'n gwybod sgwennwr? be, heb, heb sôn, achos swn i ddim, so, be sy'n lwcus ydy, a to, dwi'n falch bod fi wedi, neu wedi gofyn i bobl de, ddim bod ofn dangos, a to, mae dangos i mam yn wbath, a, ond chwarae teg i fi, nath hi ddeud pob dim nath awduron proffesiynol ddeitha fi, to, sef dos i ddarllen de, Ie. a ffaith, fatha, to, do, di, peidio bod ofn gofyn i bobl am help, neu rhywun i sbio yno fo, mae hynna'n bach yn, ddychrynllyd o beth mm -hmm. i wneud, mhm. dangos rhywbeth, ta, dangos rhywbeth creadigol yn enwedig. Ond wedyn, pa maen nhw, ti'n cael positif, dim pob sy'n licio feedback, bod o dda neu drwg nag e, ond yeah. os ti'n cael rhywbeth, just, maen nhw'n broffesiynol gwrando yn enw de. Yeah. A dwi'n mor hapus bod o. A fyd, y ffaith bod fi wedi dechrau, wedi darllen deg llyfr a ddim wedi mwynhau nhw, really, ond di penderfynu cario ymlaen, de. Yeah. A meddwl, ddeith na wbath, meddwl na jyst addysg fydd hyn, yeah. a bod o di troi allan a bod fi wrth y modd efo fo, de. Mae hynna'n ddeud y cyfan yn dydi, fel so ti'n deud, dyfod parhau. Ie, yeah, ond heb y darllen na, heb y deg mlynedd dweitha fod yn obsessed, fysa'r llyfrau yma ddim allan, no way, sy'n nhw. Ne, sy'n nhw wedi bod allan ddim mlynedd yn ôl, sy'n nhw'n effernol. Hynna, dy'r ddau opsiwn, dwi'n fel. A dwi'n falch bod o wedi troi allan fel yma. Na, mae'n swnio, wel, dwi'n methu disgwyl i, i, i ddarllen y, y straeon. Un gwestiwn fach arall i chdi. Beth i chdi ydi hyd llyfrau? Fel be sydd yn... Beth i chdi ydi... Be di'r peth sy'n mor arbennig am llyfrau, wyt ti'n meddwl? Um,
lle mae'n lle ma mynd â chdi? Dwi'n, wel, efo chdi, Dim lle mae'n mynd â chdi, bod chdi ddim yn y stafell ti ynddi pan ti'n neud o. Mae'r un peth o to, eto mynd yn ôl i ffilm, ond yn dod bellach yn ôl i hynny, dyna be o'n i'n garu pan mae'n ista yn y stafell na, cartra dau yn blwyddyn un. Mwyn gwybod pam oedd o'n gofyn cartra dau i fod yn blwyddyn un, ond dyna oedd o'n galw fo. Ond ista fanna, dwi'n cofio Mrs Evans yna, oedd ochr y ffenast yn darllen llyfrau rhwng pob man rhwnd ni, ti'n pan oedd hi'n darllen, ti'n o'n i'n mynd, o'n i'n weld o, t'mo'? A be' bynnag oedd hi'n ddeud, o'ch ti jyst yn weld o'n dy ben. A do'n i methu wneud hynna wreiddiol efo llyfrau, dwi'n meddwl, dyna pam nes i ddim cael mewn iddo fo. Os o gynno fi'r pŵer yna'n blentyn i allu weld o'n weledol be o'n i weld, swn i wedi wneud o, swn i wedi caru nhw bryd hynny, dwi'n meddwl. Nath i gymryd blynyddoedd, Ond hefyd, fel dwi'n dweud, yr elfen ffilm 'na ydy o i fi de. Sef, dwi 'di disgyn mewn cariad efo hwnnw achos bod o'n weledol a mae'n dadl o stori fi. Mm. A bod fi 'di gallu troi hwnnw. So, yr elfen yna dwi'n garu yn bersonol. Mm. Achos dwi wrth fy modd pan dwi'n mynd i gerdded, trwy cerdded gymaint o fedra i, na i am rwla, ac y plan ydy cael awr yna leia yna, bod o mewn pub ar ochr llyn, lle bynnag ydw i. A jyst am yr awr yna, ti ddim mewn pub, ti ddim wrth ochr y llyn, lle. Jyst yr, Mae o'r getawê gora fedri di gael. A be sy'n dda amdano fo hefyd ydi dim getawê chdi ta hawdd ydi symud fyrio ne trio roid dy hun mewn rwla neis ond chdi sydd in charge o hwnna mewn ffordd de. Hmm. Pan ti'n mynd mewn i lyfr a wirioneddol mynd mewn iddo fo, sgin ti ddim rheolaeth. Dim, dio'n fyny i chdi beth sy'n digwydd nesa, dio'n fyny i chdi beth sy'n digwydd i'r person yna. Hmm. Ti jyst yn rhoid dy hun iddo fo. a bod o'n dda neu drwg neu bod o'n fath uffernol yn digwydd neu beth briliant fydda y ffaith bod chdi ddim yn gwybod a ti yn y byd mae'n llwyr yn gotio do. Hynna dwi'n meddwl ydy'r... Hynna dwi'n enjoyio fwy yna fo lly. Mm. Mae, mae hynny yn deud y cyfan. Dwi'n, ie, yeah, caru, dwi'n caru hynna. O, oh, diolch o Galon i chdi am dy gwmni ar Sut i Ddarllen. Dwi 'di joio sgwrsio efo chdi gymaint, a diolch am yr awgrymiadau i gyd. Ie, mae eisiau di lot i chdi.
Ia, na, mae'n berffaith, dyna... Dwi'n wedi gafod ta deg lyfr i chdi. Mae hynna'n berffaith, na, wir, diolch o galon, mae wedi bod yn fraint i, i gael chdi ar y podlediad, diolch. Diolch i chdi am adlywio ddod.
Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Sut i Ddarllen. Mae penodau eraill y gyfres ar gael yn y llefydd arferol i gyd, a chofiwch bod y llyfrau 'da ni 'di trafod ar gael yn eich siop lyfrau leol.